hija l-immaġni tas-salib. L-ewwel sinjal li jirċievi nisrani meta jidħol fil-knisja, l-ewwel sinjal li bih jiġi mmarkat il-katekumenu li jrid jirċievi l-ħajja l-ġdida mill-ilma u mill-Ispirtu s-Santu, hija proprju s-sinjal tas-salib fuq il-moħħ, fuq il-post fejn wieħed jaħseb. L-insara kienu ffissati li jimmarkaw l-artal, il-ħitan, id-djar, lilhom infushom, dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ħajjithom bil-marka tas-salib. Huwa proprju dan is-salib li jiftħilna bieb quddiem il-misteru l-kbir tat-tbatija, il-misteru l-kbir tal-ħajja. Għall-ewwel insara s-salib isir id-DNA Iċ-ċavetta li jiftaħ il-misteru tal-ħajja. Ovvja, l-ewwel insara ħadu tul ta' żmien biex dan is-salib jibdew jirrappreżentawh fl-arti. Għax is-salib kien mhux biss skandlu imma s-salib kien problema għal min jemmen. L-ewwel insara kienu jirrappreżentaw lil Ġesù dejjem fl-immaġni ta' ħuta, Ictus, Iesu Christus Deus Ichthus Soter, Ġesù Kristu, l-Iben ta' Alla s-Salvatur. Kienet il-ħuta l-ewwel simbolu ta' Ġesù Kristu, u fil-ħuta l-ewwel insara kienu jaraw lilhom infushom bħala ħut jiġru f'dan l-ilma ħaj, l-ilma tal-magħmudija, Jiġru wara l-ħut għall-kbira li hu l-Mulej Ġesù li twassalna fil-mergħat ta' dejjem. Tant hu hekk li l-ewwel sinjal tas-salib li nsibu, wieħed mill-iktar antiki fis-sena 200, huwa graffit. Huwa graffit ta' xi ħadd imdendel ma' salib imma b'ras ta' ħmar. Kienu r-Rumani li poġġew dan il-graffit Huwa graffit li nsibuh fil-Mużew tal-Palatina f'Ruma. Alixamenos sebetetheon, Alixamenos jadura lil alla tiegħu, huwa karikatura. Kienu l-pagani l-ewwel li pinġew is-salib u rredikulaw lil dawk kollha li jadurawh. ħadd. Għax kif jista' jkun li bniedem jemmen f'Alla li kien imsallab? Is-salib issir għal l-insara proprju l-iskandlu, l-istumbling block biex temmen f'Alla li huwa qawwi, Alla li huwa onnipotenti, Alla li jista' kollox. Fuq is-salib jidher tellif. fuq is-salib jidher li falla. San Pawl jgħid li huwa skandlu għal-Lhud u abblu għall-pagani imma l-min jemmen jsir il-qawwa t'Alla u l-insara din poġġewha f'immaġni biex jippruvaw iwasslu dan il-messaġġ. Is-salib huwa ċavetta, salib huwa ankra. San Ġustinu jgħid li d-dinja kollha immarkata bis-salib mill-qlugħ li juri s-sinjal tas-salib sa l-ankra, sa kull ħaġa li teżisti fin-natura għandha fiha dan is-sinjal kożmiku, fuq, is-sema, l-art, taħt l-art, il-Lvant, il-Punent, it-Tramuntana. Hekk is-salib joħloq dan is-simbolu profond ta' fuq u isfel. Is-salib għall-Insara bil-mod il-mod beda jiġi rappreżentat. L-ewwel wieħed li għandna hija proprju fuq fuq qabar, fuq sarkofagu antik li fih Ġesù jġorr is-salib biex juri t-trijonf tar-rebħa tiegħu. L-ewwel salib antik li għandna Kristu msallab Insibuh ġo Bażilika fuq Bieb Santa Sabina, huwa l-iktar bieb antik li għadu jeżisti mis-sena 420. Huwa salib li juri lil Kristu li maġenbu għandu żewġ ħallilin li qiegħed jagħti ħajtu. Bil-mod il-mod dan is-salib beda jiġi trasformat f'salib ġemmat, salib prezzjuż. L-iktar ħaġa prezzjuża, il-misteru tas-salib Ried juri bil-mod il-mod il-misteru profond tal-Għid, kif l-iktar ħaġa kerha, l-iktar ħaġa ta' kundanna, l-iktar ħaġa li ġabet it-tbatija ssir fiha nfisha xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa tad-deheb, is-Salib il-glorjuż tal-Mulej li rixoxta. Proprju bil-mod il-mod, speċjalment fil-mużajċi antiki ta' Ravenna, Għandna rappreżentat dan is-salib kollu ġawhar, prezzjuż, das-salib li jsir is-sinjal tal-magħmudija, das-salib li bih jibdew jiġu ffurmati l-battisteri tal-ewwel insara, il-post li fih wieħed jitwieled mill-ġdid, is-salib li jieħu l-forom tal-Knisja li jsir forma ta' salib anke fl-arkitettura, is-salib li jimmarka l-artali, li jimmarka l-isqfijiet, li jimmarka kull realtà li tagħmilha Nisranija, is-Salib li fih J.I. wasal lilna l-aqwa don tal-Ħallieq li fuq is-Salib jgħidlu Ġesù, Ftakar fija jekk tkun fis-Saltna tiegħek, u l-Mulej jgħidlu, Illum, illum, illum tkun miegħi l-Ġenna. Aħna f'dan is-Salib naraw mal-ewwel din it-teoloġija orjentali, li fis-Salib dejjem hemm il-misteru tal-mewt u tal-qawmien imżewġa bejniethom. Ara s-Salib. u s-slaleb l-aktar antiki, lil Ġesù ma narawhx kollu demm, ma narawhx mejjet sfigurat bla forma kif inpoġġu s-slaleb aħna fil-Punent. Ma fis-salib dejjem narawh b'għajnejh miftuħa, narawh bniedem b'saħħtu, narawh bniedem sabiħ, Narawh b'idejh miftuħa biex jinterċedi. Is-salib, fit-teoloġija ta' San Ġwann, juri t-tron tar-Re, il-post fejn qed jagħti ħajtu dak li jħobbna. Mhijiex biss it-tbatija li qed tiġi eżeltata, imma qed tiġi eżeltata l-ħajja li hu qiegħed jagħti. Il-misteru huwa wieħed, mhux l-imsiemer li żammuh imsallab mas-salib, Imma kienet l-imħabba. Allura anke d-demm li joħroġ minn das-salib, anke l-pjagi tiegħu jfejqu l-pjagi tagħna, proprju bil-pjagi tiegħu aħna fejqna. Fuq is-salib, fl-ikkoni l-iktar antiki, Ġesù jidher b'għajnejh miftuħa. Ġesù jidher ħaj, anzi l-iktar mument li jidher ħaj, jagħti ħajtu. Ħafna drabi anke l-kuruna tiegħu mhijiex kuruna ta' xewk, imma hija kuruna ta' glorja. Hija diadema li ġo fiha hemm is-salib u li ħafna drabi magħha hemm marbut l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem. Dan hu l-Mulej li qed jagħti ħajtu. Is-salib, Alla ma salvaniex bl-omnipotenza tiegħu, imma Alla salvana bl-impotenza tiegħu, jgħid Bonhoeffer. Is-salib mhuwiex l-għan fih innifsu. Għal ħafna snin kien projbit għall-insara li jpoġġu ġo knisja fl-apside, fl-iktar post li ħa naslu fih, l-iktar post importanti, is-salib. Is-salib kien jitpoġġa fuq l-artal biex juri li hemm passaġġ li biex tasal għall-glorja trid tgħaddi dejjem mis-salib. L-enfasi ma kinitx fuq il-kawża, l-enfasi kienet fuq l-effett tal-mewt u l-qawmien tiegħu, fuq il-frott li ta dan is-salib. Wieħed mill-isbaħ slaleb li għandna huwa l-salib ta' San Franġisk. Fejn dak kollu li qed ngħid jinġabar f'teoloġija li tirrevela lilha nfisha f'kuluri. L-għajnejn ta' Ġesù, l-idejn ta' Ġesù, id-demm ta' Ġesù, is-salib li jiġbor il-mewt tiegħu, l-inżul tiegħu fil-mewt u l-glorja tiegħu, it-tlugħ tiegħu fil-qawmien, is-salib prezzjuż tal-Mulej li rxoxta. Dan huwa l-aħbar. Għalhekk fil-liturġija tal-Ġimgħa l-Kbira is-salib jinkixef biċċa biċċa Għax kull bniedem, kull wieħed u waħda minna, irridu niffaċċjaw dan il-misteru kbir, il-misteru tat-tbatija. It-tbatija hija dejjem enigma. It-tbatija hija dejjem stumbling block. It-tbatija għal ħafna nies hija l-unika raġuni għalfejn ma jemmnux f'Alla. U n-Nisrani, speċjalment f'dawn iż-żmien qaddisa, jirrifletti mill-aktar b'mod importanti li dan is-salib isir verament il-mod, is-sodda li fuqha ħabbna l-Mulej, is-sellun ta' Ġakobb li għaqqad l-art mas-sema, is-serp ta' Mosè li lejh aħna mitluba li nħarsu. Is-salib isir il-firmament tal-univers. Is-salib isir kif għadam minn siġra Prova jaħtaf il-ħajja li ħass li Alla kien qiegħed jipprojbilu, is-salib isir siġra oħra li tagħti l-ħajja lid-dinja, li minnha aħna qtajna l-frott tas-salvazzjoni tagħna. Is-salib jekk jekk quddiem is-salib ix-xitan jgħidilna li Alla tilef, li quddiem is-salib jgħidilna li Alla ma jħobbokx. Jekk quddiem is-salib aħna nħossu dan id-dubju profond fuq kemm Alla huwa qawwi, aħna nirrealizzaw li l-glorja tas-salib, u għalhekk dawn is-slaleb huma kollha bil-glorja, hija r-risposta li għandna ta' Alla quddiem it-tbatija. Ħadha fuqu, daħal ġo fiha, u trasformha. Dan huwa l-Ħaruf vera, il-Ħaruf tal-Għid, il-bastun li fuqu jien nistrieħ, it-tron li fuqu l-Mulej ta ħajtu. Ma nistax insir dixxiplu jekk jiena ma nakkwistax, ma nidħolx, ma naċċettax min irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Mhux ta b'xejn li fil-Knisja tal-Etijopja s-salib jagħmluh dejjem ċavetta, f'ikona li għandna l-Oratorju Birkirkara, Kristu li jinżel fil-mewt biex itella' 'l Adam u 'l Eva, is-salib fit-tarf tiegħu hemm proprju dan il-muftieħ li jiftaħ dal-misteru tal-ħajja. Is-salib isib il-mod li l-insara bdew jitolbu b'idejhom miftuħa, l-orante, l-ewwel immaġni tal-insara jitolbu fil-forma tas-salib, għax is-salib isir id-DNA tal-eżistenza tan-Nisrani. L-aħħar kelma li nixtieq ngħid huwa proprju fuq immaġni mill-iktar profonda li għandna f'waħda mill-bażiliċi f'Ruma. Ġo San Clemente, bażilika antika tas-sena pratikament 1000, hemm abside mill-isbaħ li turi s-salib li minnu ħierġa d-dielja tal-ħajja. Tas-salib li jagħti l-frott u li l-frott tiegħu jixxerred ma' kullimkien, Għax fuq is-salib ġie mogħti l-frott tal-ħajja ta' Ġesù. Meta Ġesù ġie magħsur fuq is-salib, f'seba' kelmiet, l-Evanġelisti jtuna l-frott tal-ħajja tiegħu, l-umanità intera, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għalfejn tlaqtni? Minn fuq is-salib toħroġ mara, dan huwa ibnek. Dixxiplu, din hija ommok. Minn fuq is-salib toħroġ il-għajta l-kbira ta' kull bniedem, għandi l-għatx. ħruġ. Minn fuq is-salib għandna l-kelma profonda ta' Ġesù, aħfrilhom, ma jafux x'inhuma jagħmlu. Fuq is-salib għandna l-kelma li jgħid lill-Ħalliem, illum inti tkun miegħi il-ġenna. Fuq is-salib għandna l-opra ta' Ġesù, kollox mitmum. Fuq is-salib għandna lill-Iben li joffri ħajtu f'idejn il-Missier, Missier, Jiena nerħi ruħi f'idejk. Aħna wkoll mistednin insiru parti minn din is-siġra tal-ħajja, min jibqa' fija u jiena nibqa' fih dan jagħmel ħafna frott. Aħna mistednin f'dawn iż-żmien mhux biss inħarsu lejn is-salib, imma nħallu s-salib iħares lejna. Naraw dan il-wiċċ ġdid ta' Alla. li l-bniedem qatt ma maġina, il-wiċċ ta' Alla sfigurat li s-salib ibiddlu fil-wiċċ tal-imħabba vera, f'pjagi li mhux qatlu lilu imma taw il-ħajja vera lilna. Nagħlaq bil-kliem ta' Santu Wistin fuq dan il-misteru kbir. Il-qawwa ta' Kristu ħalqitek Id-djufija tiegħu ġġeneratek mill-ġdid. Il-qawwa ta' Kristu għamlet dak li ma kienx jeżisti. Id-djufija tiegħu rrestawrat dak li kien imġarrab. Bil-qawwa tiegħu ħalaqna. Bid-djufija tiegħu ġie jfittxna bħar-ragħaj it-tajjeb li jfittex in-nagħġa l-mitlufa. Kristu kien dgħajjef fil-ġisem tiegħu biex fid-djufija tiegħu tkun qawwi int. Għax il-bluha ta' Alla hija għarfa aktar mill-bnedmin, u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin.